Wazwai vana vaMwari, tinotenda musiki nevhiki yedu. Ndinovimba tiri kunamatira vhiki iyoyi tichihwedera pakundopendera kumusangano uno watinawo. Mwari achatikomborera. Regai tinamati kuna Mwari Baba naMambodi Jesu Kristu nekuwadzana kwemweya mutsvene. Tinokutendai, tinokutendai nemazuva ose amafamba nesu. Chivai nesu pazuva ranhasi, Taurai nesu varanda venyu takaterera. Tanamata zvose chipota muzita raJesu. Amen. Pa zuva ranhasi manje nyaya yanhasi inotogwadza kusiya asi nyaya yanhasi inogwadza boka ratine musangano naro musoro wenyaya uri kuti iyo as i work I go with my gifts. Apo ndiri kushanda ndichaenda nezvipo zvangu kuna Mwari. Apo ndiri kushanda ndichaenda namatites angu kuna Mwari. apo ndiri kushanda ndichasapota maprojects ose ebasa ramwari local wise conference wise global wise ndichawanikwa semushandi anowanikwa achitaridza kuti une zvipo zvaanobvisa kuna mwari saka vhesi yatichaverenga manje panapa iri kuti iyo mapsarema 116 iri kuti panapa kana tingaitarisa pavhesi 12 ndichavigireiko jehovha pamusoro pemikomborero yake yose kwandiri manomuchiziva here kuti kungova pabasa koga so chikomborero zvandiri kudai ndiri pasta chaiko so chikomborero so chikomborero kupiwa mukana newedenga kuti iwe iva muranda wamwari anoparidza shoko ramwari manga muchiziva here kuti kushanda kwaunoita uri mukambani yaunoshanda mukambani umo chikomborero kumuka mangwanani oga oga uchioneka mudzimai uchioneka murume uchioneka vana vachiti dhedhi munoenda kubasa here woti yes vana mundava kumboenda kubasa chikomborero chikomborero ichocho mani ndo chiri kunzi panapa nadavid ndichamuvigireiko jehovha pamusoro pemukomborero yake yose takakomboregwa isu ende makuchiziva here kuti kana uchishanda so vamwe patiri kushanda company house tinopuwa ende ukacheka musha wako wavakaiwa hauna kuita sei company house yaunayo unopinda murumu wapinda murumu kana muenzi akatouya anotorashika marumu marumu uri mucompany house chikomborero ichocho giza pamusoro pemba riripo iwe kumusha kwako pamba pako chaiko unodziisa mvura pachimugomo chakasviba kuti ndo wakajega chimugomo ichocho nezvitina but pacompany house pawakavuya vamwe vacho vakakuprovidha namastovhu saka isi kuti as you work uri kurangarira here chikomborero icho vamwe vedu tinomanyana makambani ka hei chichinja magiya chichinja magiya tirivhesa mota chikomborero chikomborero vamwe to an extend yekuti iwe nemotokari inodana zita rako hausati wava nayo ende hautorina wava namakore mazhinji pabasa ende vanokuona vachikumisa vari kuona uchidhiraivha saka panapa pari kunzi pana hapana david ndichavigireiko jehovha pamusoro pemikomborero eh, eh, vamwe kaba unoshanda eh, even zesa hamubhadhari hautongozivi kuti kune bhiri rezesa mvura haubhadhari mvura ichakawaya ukada ukaita mistake yekuti yarara ichibuda unongoirega ichibuda because hapana chimwe asi pana pakunzi nadavid ndichavigireiko jehovha pamusoro pemikomborero tokomborerwa zvakasiyana zve mamutiziva nekuti kune umwe so wekuti haazivi kuvata muchipatara vamwe vacho tikandova muzvipatara mumwe macho matinopinda ndorangarira ndichishanyira vamwe pachipatara pacolin sanders negredi ya vegredi ndoshanyira vakasiyana siyana but pane pandakapinda mune imwe wod yegredi yakakwirira ndakadzokera kumagara naye medem nhasi mandapinda kuita semuloji kunge muhotera mune mugwere ari kunzi mugwere but magadzirirwo amakaita makanaka tiri kuti baba tiri kuti mhai chikomborero chikomborero ichocho asi chikomborero ichocho as you work go with the gifts to the lord mapisarima iyoyo 116 vese 19 yoti iyo hatiri anga avhunza panapa ndichamuvigireiko jehovha chihwai mhinduro yacho kai ndichakubayirai zvibayiro zvokuvonga ndichadana zita rajehovha saka amopa mubvunzo achiita sokuti haazivi zvaanoda kuvigira jehovha asi pamubvunzo waambobvunza ava kuti iye ndichakuvigirai zvibayiro zvokuvonga ndichadana zita rajehovha as i work i will go nezvipo zvangu kuna mwari ndorangarira jaya mufumini atsanangura zvose pana mark chapter 10 verse 21 ataura kuti izvo ndakaita izvo ndikaita izvo ndikaita izvo ndikaita izvo ndikazvita okay one thing thou lackest go and sell everything that you have and give it to the poor kwaifesi yejaya mufumi yakatanga kushanduka Mamuchiziva here kuti pazuva ranhasi vanhu vatiri kutaura navo nhasi havadi kutaurigwa pamusoro pekuuya nezvegumi zve nezvipo kuimba yamwari vazhinji vacho havadi vanoita sejaya mufuni rekedzai ndi tipo genesis chapter 28 verse 21 kana tikaitaurisa tinogona kuona jakobho panapa ari pabheteri achivimbisa mwari achiti mwari imi mukanditendera ndikabuda ndikadzoka inoda kuverengwa iyoyo genesis chapter 28 ndigaitimaenda pana genesis chapter 28 genesis chapter 28 iri kuti kudiko kuka ipapo rekedza titange pavhesi 20 jacob achipa mhiko semhiko dzatakapa tisati tawana mabasa avo e eh, ukapa mhiko ka usati wava nesu wakapa mhiko usati wava mukambani wakapa mhiko usati wava ticha wakapa mhiko ndisati ndava pasta ndakapa mhiko asi mhiko idzodzo uchakamirere padziri iwai mhiko yaari kupa ipapo jacob akapika mhiko achiti kana mwari akava neni akandichengeta panzira yandinoinda akandipa zvokudya ndidye nezvekufuka ndifuke muri kumwei waida kupiwa zvokudya aida kupiwa zvokufuka ndo zvimwe zvataitaura isu tine zvekuhira ndakamboona vanhu mana okay mana tm vachisunda matroliso woona kuti vanhu ava mukambani yavanoshanda umu pabasa pavari vari kupuhwa kuti vawane zvekudya ndakamboona handingambooni vanhu vakashama handivaoni vakashama vangapfekawo maminiskets yes but vane something chakavaputira kutaridza kuti munhu umwe neumwe ane akakomboregwa pane zvekufuka kukaina iye ndichadzokera norugare kuimba yababa vangu jehovha uchava mwari wangu vhesi 22 yoti neriri ibwe randanisa rikava shongwe richava imba yamwari nezvinhu zvose zvamuchandipa zvinokwazvo ndichakupai chegumi chezvose mamuwere chakopo ari zvokwazvo chakupai chegumi chazvose ende mwari haakangamwi ka zvawakavimbisa mwari haakangamwi mhiko yawakapa uchibhabhatidzwa mwari haakangamwi minamato yawakanamatisa vafundisi uchida kuwana basa mwari haakangamwi haakangamwi mwari haakangamwi izvozvo hazvikangamwi asi mwari nhasi ari kutsvaka kuti as you are working are you coming with the tithes and offerings to advance my work mataizi enda kuvarega ndikuudzei haase varevi havase vafundisi naivowo vanobvisa maiziva here nyaya yematice and offering haina kutanga varevhi varipo cheka kuna genesis inyaya yeobedience panonzi usarha muti hapana chechi yanga yavapo hapana murevhi angavapo aingova adhamu naeva rangarirai imi kuti nyaya yacho iyi ndo nyaya inomaka salvation yako kana nemurandakadzi mai white kana munhu achidla chegumi nechipo hey. ari kubringa ari kuuyisa darkness into the church so the, what is the first church the first church is your family rovai chegumi baba rovai chegumi mai muri kuisa darkness mumhuri menyu ndosaka tiona chero vana vakapasa mabasa achanetsa darkness chero vana vasikana ukavanavo vakanaka chose akambokura aita sokuti ari kuterera zvese zvinomitisiwa pamba panoshayikwa muchato darkness darkness into your family ongororaiko zvino mukati memhuri mako kudya chegumi wawisa wazwisira shamhu namwari kuna mwari hazvibatani hazvibatani hazvibatani hazvibatani ee eh, zvinofa zvisingabatani uchafa uchingova mumba yekambani chero nomusha wovaki paunozama kuitawo zvimangarukuni zvotanga kuita mapundu pamaziso darkness even kuchurugwi paunozama kuita zving'ombe zvinobiwa darkness inokutsererera so as you work bring the ties and offerings in god storehouse ndinofara panapa ndinofara najoseph wearamathiya nanikodhimasi pana john chapter 19 mukandiona varume ivava joseph of aramatiya nanikodhimasi Jesu wedu warembedzewa ava pamuchinjiko Joseph weAramatia naNicodemus kukaishoe kwaizvozvo ndivenga 19 dzaJohwani vhesi 38 Joseph weAramatia waiva mudzidzi waJesu chinyararire akauya kuna Pirato akakumira Pirato kuti amupe mutumbi waJesu Joseph weAramatia akamubvisa nikodhimu uye akambouya usiku kwai wakauya ane mura ane airosi zvakavhenganiswa namapaundi ane zana ipapo akatora mutumbi wajesu ndizvoka panzvimbo iyo paakaroverwa pamuchinjiko pakanga panomunda imomo maive nebwiro rusva makanga musina kumboiswa munhu josefu arimathiya nanikodhimasi vari kuplaya emeja ro kuna muponesi wavo hallo joseph waramapfiya vadzidzi vanga vaperepo mamuchiziva here kana uri eprofessional munhu anomukira zuva nezuva vadzidzi vaperegwa vana mai mariya vaperegwa vese madzimai aya aida jesu aperegwa johni the beloved waperegwa haazivi kuti odina because izvi zvaireva kuti muponesi aizovigwa secriminal vajoseph vavaramathiya nicodemus the professional what are they doing they are closing the gap ndiri kuverenga pana desire of ages panapa pachapter 8 in joseph's tomb pane statement inoti the help of this rich and honored man was greatly needed at this time they could do for their dead master what was impossible for the poor disciples iwai maprofessionals iwai manesi iwai vatungamiriri kumadhipatimenti akasiyana siyana maaccountant iwai maaccountant iwai maaccountant iwai iwai imi mamaneja mageneral manager iwai maheadmaster nhasi iwai kukai ava zvavakaita ava They could do what was impossible for the poor disciples. Chechi inofara kudada nemi mhani. Uvepo hwenyu pachechi muri nesi, uvepo hwenyu pachechi muri mutungamiri, muchienda kubasa, muchimukira, muchipiwa mari. Vamwe vana mbuya vanofara kuti tine chikomborero pachechi, but tinohwisa urombo pane imwe chechi. Unogona kundoona kutika ari kutobvisa ndimbuya chegumi nechipo asi unomukira ende mbuya ivavo ndivo vauri kupa futi mari ndo vari kuuya nemari iwe uchiita zvikwani uchiita zvikwani uchiita zvikwani ndinorangaridzwa ini nyaya zvakare yamary mary mary webetania Mary veBhetania pana John chapter 12 verse 3 to 4 kukai wakauya wakauya akatenga mafuta anonhuhwira hey, John chapter 12 hatidi kuikumira kai panapa zvino Maria akatora paundi yamafuta enado anomutengo mukuru akazodza tsoka dzaJesu akapisika nevhudzi rake imba ikazadzwa nekunhuwirira kwamafuta amen vana vamwari as i work as i work i will bring my gifts to god mary webetania unoziva zvaakaitigwa namwari wake ari kuti mwari wangu zvamakandiitira ndinokuvigirai zvipo ende haana waakaudza kana ukandoverenga muna desire of ages inokuudza kuti even pefyumu iyi yakakauka yongohwikwa kunhuwirira ihwai maprofessional kana wavakupa rega kutanga waridza hwamanda chipo chako hazvina basa kuti chizikamwe nevanhu ngachizikamwe namwari kwai vakangova kunhuhwira chazondigwadza pavhesi 4 ipapo kunhuhwira kwavava pazoza jesu mumwe wavadzidzi vake judhasi iskarioti wakanga achazomupandikira akati mafuta awa akaregereiko kutengeswa mari ikapiwa varombo halo ende moziva kuti judhasi anga akadzidza ini haii kwaifani pavadzidzi vajesu vose ndiye anga akadzidza kudarika vamwe vose chief financial officer anga ane akaunti dzose uri kugwadziwa kwa haana kureva izvo kuti warangarira varombo kwayaiva mbavha yaiba zvaisowawo saka unogona kuwana kuti maprofessionals vazhinji pakuti basa ramwari risapotewe ndo vari kuhinda basa as i work as i work i will go with my gift to christ tichisamaraiza kune mhando 5 dzevapi number one mukati mechechi muno umwe asingapi zvachose number one haapi gives nothing kuclerical records ariko treasurers records haako number two selective giver unopa project yaada paada unopa paproject yaanongowa achida ane favorite project family life kunopa dzimwe program hapi inumber two number three umwe mupi watinayo anonzi occasional giver anopa achijamba jamba achiuruka uruka ukamuona muna january momuona muna april mozomuona august mozoona muna november atozorora occasional kunonzi impulsive giver uyu unoita sechigayo chedizii unotanga akiringwa kuti ape unoda kwaya femfaith imuimbire kuti ape kana aimba ozunguka opa mupiro kuti chechi ivakwe impulsive giver but mwari ngaavonga kune unonzi committed giver unopa nemoyo wake wose amene vana wamwari vakaropafadzwa vakadaro vachapa nemwoyo yavo yose pamanheru anhasi toda kunamata titi mwari as i work i have to go with my gifts my ties and offering to the storehouse ngatinamatei mwari baba tinokutendai nekuti matigonera matipa mukana mwari wokutitaridza kuti tichibata mabasa makatipa mikomborero yemabasa tiri mudzimba dzekambani hatibhadhari magetsi vamwe tinodzidzisigwa vana nekambani tine mota dzekambani mikomborero iyoyo tine zvekufuka tine zvekudya chitiregererai mwari patanga tisingabvisi zvegumi nezvipo asi nemharidzo ino toda kukoka hunhu hwajoseph hwearamathia toda kukoka hunhu hwanikodimasi toda kukoka hunhu hwameri webhetaniya tiregererei patakakuresverai namata chipota muzita rajesu amen dai mwari atikomborera hedu tosangana mangwana amen